Ceng angwen nindo pyeraryo abic me dwe me aboro ni lacung i ot moko cik me kit kum municipality oneka lit Dennis Amere olego gamente me kati matek i lweny i kum cam cana. Honorable oneka lit Dennis Amere lacung i ot moko cik pi lwak me kit kum municipality owaco ni gin gi jolo program me PDM calo yo acel me konyo tyeko peko matino tino matye i kin gang kun waci.
Parties Development Model ma in abbreviation kilwongo ni PDM obedo program ma i kare ma obino abina wan dong oweng ojolo lwakko oweng me i Acholi, i Uganda wajolo. rom aroma ki projek pa gamente mukene mapol ma otimme i Uganda kany calo Bona wa Bagalegi, calo Entandi Kwagi, calo Emi Yogagi, rom aroma i ginneno ni. Gin ma onongo wan oneno i PDA ni romo bedo apoka apoka en aye approach ma onongo kiketo me kwanyo the parties one by one, kacel acel. I kare ma en ocung i nyim ot moko cik madit man, palament me Uganda oneka lit Denis Oka tye ki tamme pire kene ma lok pe ki kit ma myero kiket kwede program me PDM i tic maber. Kare ma wan watye i palament, iloko kor lok kom PDM. An akatti ki tam ni, onongo bedo ber tutwal PDM Ka wan omyero ada ni PDM okony lwak, ka Palamen onyo Uganda myero ada ni PDM okony lwak maber, onongo omyero watim region by region. Onongo omyero ki regionalizing it. I Acholi ginna Acholi maro ma ginen ni romo konyogi maber i nge Northern Uganda en aye lok me pur. An amiyo tamo dong ni miya ka miyo cente man en million miya acel parish ki parish-ci onongo myero akimi ni wa tractor, sub-county man obed ki tractor, sub-county man obed ki tractor. Ka dong pe tractor ci kimi kweri pur ki dyangi me pur. ariyariyo i fomula acel acel. Neno ni PDM okonyo dano madwong, Denis Amere owacci. Kitiyo kwede i yo maber aye. Lok man me camcana bedo ki rakurraku, bedo ki miti i jami ma omyero ocit bot lwak ma the technical staff. gikwanyo, gitiyo kwede i yo marac mito bed pe. Wek program man onyak nyige, en omedde kun miyo tamme. Ni
wang bur pe giweko gilwange. Doo pe dong giwek ni jo ma mito camone gucam, kitiyo kwede i yo maber. Alego mere, the technical. Tim me districts wa weng acel acel ni let the program me PDM obed very open. I lok kom nywaro tic ki lim i PDM i kom malo me Uganda kom ma dong kinongo ni kimako lutela apar abic me i Kitgum district, en oloko matek kun ciko lutela ma nongo wacci.
Wan nongo weng iwa pe obedo yom, tutwalle wan lutela ma waa ki Kitco. I kare ma wan oniang ngo ma tye ka timme i Kitco, ma onongo bene pud the Anti-Corruption Body na Kalema gi pud pe ocito Kitco, onongo wan oniango, onongo wan otiyo lok iye. I Kitco watye ki parishes pyerabiro wiye aryo, meno Kitco District. nongo pud pe keto municipal iye. So cene ma odonyo eno ni million miya abiro ki pyera angwen wiye adek-ki onongo myero oti i kom parishes pyera abiro wiye aryo. Ojwayo koko ma tye i kom lutela ma cung i wi biye kun waco ni peko matek tye i kin technocrats. Myero par blaming lutela me wi biye i mess ma otimme i kit gumene-ni. Go to the technocrats.
Go to the technocrats, office pa Kawu, and the the departmental heads. Mene mess ma obedo madit botgi eno. I lweny i kom camcana ma tye matek tutwal i lobo man, Dennis Amere owacci gamente myero okati matek kun mako jo man ki cing nyonyo. Interdiction
meno number one. Ka interdiction otimme myero gamente onge kit ma Ka ngat ma kikwanyo ki i dog tic pe dong kikobo akoba ka tic ka mukene, ingeyo gin ma omyero wan macalo anywali me Uganda wanenu ki lutela me Uganda ene lweny i kom corruption omyero obed in the open. Ka wan pe walweny i kom corruption matek then corruption will soon be legalized.
Pi loko nge mo cwinyi wan luwo TV, Pat Robert Larube.